Aman Idren d yiwet n ubas taqbaylit i wid yebɣan ad ḥefḍen akteṛ f ubrid n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. La sslam-a nwen. Awfan zemreɣ mačči kan ad awen-heddreɣ deg radyu iḍ-agi, lameɛna ad selleɣ diɣen i ṣṣut nwen, ad nqeṣṣer lwaḥid i rebɛa n ssaɛa. Tilifun d lḥaǧa leɛli. Nezmer i kra n ddqiq ad nhedder i walbeɛḍ deg tmurt ibeɛden, wid yellan deg lǧiha-nniḍen n ddunit. Akka agris taẓalit. Lmumnin zemren a s-heddren i Rebbi, a s-ḥekkun ayen ilan deg ulawen-nsen, ad as-ṭalben ad ten-iɛun. Ataya diɣen lmeɛna nniḍen n laman, a lxaṭer ad tecfum nehder ɣef laman ussan-agi. Win irefden tilifun, a s-ihedder i walbeɛḍ yesɛan laman belli win i t-ittḥessisen deg lǧiha nniḍen d ameddakel-is, yeqqar-as ayen ilan deg wul-is s laman, ulamma ur t-ittwali wara. Akka s taẓalit. Lmeɛna nukni s lmumnin n Sidna Ɛisa, acḥal d abrid nettu, abrid-agi n umlili s Baba-tneɣ ilan deg yigenwen, ur nettẓalla ara, ur nettedɛaw ara Rebbi a lxaṭer ur nestufa ara, nɛeggez neɣ nettu, dɣa cwiya be cwiya laman-nneɣ ad ineqqes, nettuɣal d lmumnin yulwan, a lxaṭer ur neqbel ara sɣur Rebbi tazmert ad nbedd deg ubrid-is. Iya wasen-ini tura i Rebbi acḥal i t-neḥwaǧ kull ass. Ad ndekker numiru ţɛa u tmanyin di tektabt n tsedkirt s taqbaylit, Cedhaɣ-k a Sidi Rebbi. Imeslayen-nni ad uɣalen d taẓallit seg ulawen-nneɣ.
Cedhaɣ-k a Sidi Rebbi.

Aneɣriḍ agi amek yeɣli innekker s idis a lxaṭer yeɛgez ad iẓẓal. Iɣleb-it naddam di lweqt mi s-yelzem ad iɛas ad iẓẓal. Wid yesɛan awal Rebbi deg ufus-nsen ad tafem Inǧil n Matta, tasuret setta u ɛecrin, laya waḥed u tlatin, Matta setta u ɛecrin, laya waḥed u tlatin. Sidna Ɛisa inejmaɛ-d ṭṭulba-s inna-yasen, Ad awen iliɣ yir kull sebba uɣlu yiḍ-agi, ala xaṭer akken ittwakteb ad wwteɣ amiksa uli n teqḍaɛit ad mbuzzaɛent. Lameɛna mi ara d-ḥyuɣ ad kun-ẓwireɣ ɣer ǧellil. Buṭrus iǧaweb inna-yas, Ulama ad tiliḍ fell-asen yir kull sebba uɣluy, ur tettiliḍ ara deg leɛmer i nekkini. Meskin Buṭrus, d amzux i yella. Inna-yas ayagi i Sidi-s a lxaṭer yebɣa a t-issefhem acḥal i t-iḥamel, ur iɛeqqel ara acḥal i gulwa deg iman-is. Sin Ɛisa inna-yas, Qqareɣ-ak tidet, deg yiḍ-agi, uqbel ara yedden uyaziḍ, ad iyi-tnekreḍ tlata iberdan. Buṭrus inna-yas, Ulama ad yessefk ad mmeteɣ yid-k ur k-ttnekreɣ ara. Irkulen ṭulba-s nnan akkenni.

Sidna Ɛisa iruḥ s ṭulba-s ɣer yiwen umkan isem-is Jat Samana. Ini-asen qqimet dagi di lɛaḍil ara baɛdeɣ ad ẓalleɣ. Iwwi yid-s Buṭrus d sin warraw n Zebday, ibda iḥezzen ila deg ccedda tameqrant. Ini-asen tarwiḥt-iw tḥezzen nezzeh alma d lmut, qqimet dagi ad tɛaẓrem yid-i. Dɣa iruḥ cwi ɣer zdat, yeɣli ɣef wudem-is, iẓul, inna, A baba, ma yella wamek, lkas-agi ad yebɛed fell-i, lakin mačči d lebɣi-inu, lameɛna d lebɣi-inek ara yettwaxedmen. Yusa-d ɣer ṭṭulba-s, yufa ṭṭsen. Inna-as i Buṭrus, Ɛni ur tezmireḍ ara ad tɛaẓrem yiwet tesɛa yid-i? Ɛaẓret, ẓallet i wakken ur tteɣlayem ara deg ujreb. Beṣṣaḥ ṛuḥ, ittṛaḍi swaswa, lameɛna lǧetta ur teǧhid ara. Ibeɛɛed abrid wis sin, iẓul akka. A baba, ma yella walmi ikelkas-agi ad ibeɛɛed fell-i mebla ma swiɣ-t, lebɣi-inek ad ittwexdem? Yuɣal yufa-ten-id ṭṭsen, imi ẓẓayit wallen-nsen. Iǧǧa-ten diɣen ibɛed iẓul abrid wis tlata, iɛawed imeslayen-nni, dɣa iruḥ ar ṭṭulba-s, inna-yasen, Ṭṭset tura, steɛfut. Ataya iqerreb-d lweqt mer ad ttuselmeɣ ɣer ifassen imednuben. Kkret, ad nruḥ, ataya iqerreb-d win ara ixedɛen. Akken mazal ihedder ataya Yaḥuda, yiwen deg tnac, iwweḍ-d, idda yid-s lɣaci ameqqran i iḥerǧen isiskinen d iɛuzen, i d-ittuceggɛen s imeqqran n lmuqeddmin d lɛuqal n umma. Tura ad nɛeddi ɣer laya sebɛa u xemsin n tasurett tis setta u ɛecrin. Wid iṭṭfen Ɛisa, wwin-t ɣer lmuqeddem ameqqran Qayfa, anida nnejmaɛen lɛuluma d lɛuqal. Buṭrus itett tebɛayt mebɛayt armi d abraḥ lmuqeddem ameqqran yekcem d daxel iqqim d iqeddacen ad iẓer lefkak. Tura ɣer laya tesɛa u settin. Yiwet tqeddact tusa-d ɣur-s tenna-yas, Ula d kečč teddiḍ d Ɛisa Aglili? Lameɛna inker-it zdat yirkulin-a, ur ssineɣ ara acu teqqareḍ. Imi yeffeɣ ɣer usqif, yiwet tqeddact nniḍen twala-t. Tenna-yasen i wid ilan dinna, Ula d wagi i d ad Ɛisa Nnasari. Inekker-it diɣen s limin, Ur ssineɣ ara bunadem-agi. Cwiṭ akka, wid ibedden dinna usan-d nnan-as i Buṭrus, S tidet ula d kečč telliḍ-t deg yimdanen-nni, alaxaṭer tameslayt-ik tettban-ik. Dɣa yenna-al. Yettgalla, Ur ssineɣ ara bunadem-nni, iḥeqqer Rebbi. Imiren, idden uyaziḍ. Buṭrus, imekti-d awal i Sina, Sina Ɛisa, uqbel ara yedden uyaziḍ, ad iyi-tnekreḍ tlata iberdan. Dɣa yeffeɣ-d, ittru s terzeg. Lukan tellam deg umkan n Buṭrus, acu i txedmem?

A lxaṭer ittettu lemɛaceṛa n taẓalit, iɣleb-it lxuf, itebɛ-as idis mebɛid, yuɣal inekker-it tlata iberdan mi yufa iman-is gar iɛdawen n Sidna Ɛisa. Mi yeẓra, ifehhem ayen ixdem, ittru s teṛẓeg, lameɛna ifut lḥal imiren. A yetmaten d yessetma i yettḥessisen iḍ-agi, tellam gar wid yuggin ad tteklen ɣef Sidna Ɛisa i leslak? Ihi tellam gar iɛdawen-is. Ma ulac gar-awen ssid-nwen lmɛacra n taẓalit, ma ur teqqarem ara awal i tkullas, ad tuɣalem ad tt-tnekrem ula d kunwi, imiren ula d kunwi ad tt-tendmem. Sidna Ɛisa yessen acḥal i gulwa n bunadem, ɣef wayagi i d-yenna i ṭṭulba-s, Ɛaẓret, ẓallet, iwakken ur tetteɣlayem ara deg ujreb. Ṛuḥ i tt-tṛaḍi swaswa, Yeɛni tebɣam s ulawen-nnun irkul ad txedmem ayen ilezmen lameɛna lǧetta ur teǧhid ara, ur tezmirem ara s tazmert-nwen. Ssid-nwen iqqar-awen iḍ-agi ilit d iɛaqliyen, ɛusset i taẓalit, alaxaṭer axṣim-nwen Cciṭan itezzi-yawen am izem iṛɛaden ittqelliben anwa ar yečč. Ɛaṣut-t s laman iṣeḥḥan. Cfiɣ mi yezdeɣ deg tmurt lweqt lhul-nni i d-ikkren gar wat tmurt d Irumiyen. Deg yiḍ tesɛa ssaɛa ad gezmen lexyuḍ n trisiti. Tra deg ddqiqa ad naf iman-nneɣ deg ṭṭlam. Nettagad imiren a lxaṭer neɛqel deg wayagi ad ibdu umenɣi gar wat tmurt lɛesker. Lexyuḍ-nni n trisiti sɛan tazmert ad awin i wat taddart tafat, laman d lehna. Lameɛna Mi ttwagezmen lexyuḍ-nni, ulac tafat, ulac laman, ulac lehna. Ila kan lxuf deg ulawen n wid iqqimen deg ṭṭlam. Nekkni s lmumnin n Sidna Ɛisa, mi ara nettu lemɛacer-a yellan gar-aɣ-d s Sid-nneɣ s taẓallit akked leqraya n Wawal-is, amzun yettwagzem lxiḍ, lemɛacer-a, nella am wid-nni iqqimen deg ṭṭlam mebla trisiti, nulwa ad ineqqes laman-nneɣ, ad nugad wid i aɣ-d-izzin, s leɛqel ad nenker Ssid-nneɣ ɣer lxaṭer ur nesɛi ara tazmert ad nbedd, ad ncehhed ɣef win ifkan iman-is d lfdi, ad iwqem tifrat gar-aɣ d Rebbi. Ɛni ad nẓall kan xemsa iberdan i wass? Nekkini refdeɣ ul-iw i Ssid mačči tikkelt, lameɛna tikwal ɛecrin iberdan i wass. Akken xedmeɣ lecɣul-iw, akken ttedduɣ deg ubrid, di lweqt n lxuf, deg lweqt-nni mi ɛewqeɣ amek ara xedmeɣ, yettwekteb, allen n Sidi Ṛebbi llant ɣef yiḥeqqiyen, imzuɣen-is ttḥessisen i tigzila-nsen. Iyyaw ad nkemmel s taẓallit-nni i yesseḥfeḍ Sidna Ɛisa i ṭṭulba-s. Tettwafgem aṭas ssetta, laya ttɛa. Ababat-nneɣ ilan deg igenwen, isem-ik ad ittuqeddes, ddula-k ad d-tas, lebɣi-inek ad ittwaxdem am di lqaɛa am deg igenni. Efk-aɣ-d ass-agi aɣrum i aɣ-ilezmen, ɛaffu-yaɣ ɛaṣu-nneɣ am akken nesmaḥ wid i aɣ-iɛuṣan. Ur aɣ-ttawi ara ɣer ujerreb, lameɛna sellek-aɣ deg ccer, imi inek dayem ddula, tazmert, d lɛaḍima. Amin. Malan wid yettḥessisen iḍ-agi iɣerqen s lḥisab nwen, wid ixedɛen Sidna Ɛisa, lmeɛna tebɣam ad tuɣalem ɣur-s. Nesɛa tektabt tamecṭuḥt ara wen-iɛawnen Isem-is Bdu Ddu. I wid ur nessin ara ad ɣren s taqbaylit, llant tektabin nniḍen s Fransis s taɛrabt. Aktbet inuba aman ideren. Boîte postale 141 Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, nuba aman ideren, tabwaṭ n tibratin 141 Monte Carlo, Monaco. Ḥessiset kul durt ass lǧemɛa i lexbar lxir, d wass n ssebt yaman i ddren ɣef lweqt-agi i snat nubat-agi s taqbaylit i kun yettawḍen si Transworld Radio 205 mètres onde moyenne Radio Monte Carlo ǧǧiɣ-awen di lɛafya niɛma ad tili yid-wen akk amin